Labisa. Eeh hati munywani wangye Bruce eriya program eyi naabe nkugambiire ngu niinyenda kushweera so obugyenyi tubugyenze twashutama twabutungire ekiro tubuteireho okwa kana twaruga omu Easter so nkoku naabaire naakugambira nti niinyenda ngu oije ontweere mbwenu aka niko akaire nka munywani wangye ompe emikono. Eeh kyoka nekitekateeko kirungi. Sha eeh. Nekitekateeko kirungi munonga munonga munonga manya kugira banywani baawe

Reero nooyenda kukora obugyenyi boona munywani wangye otebeekaine? A Kwonka tikiine nshonga, kandi mbwenu oba oine banywani baawe nibabaasa kukucwera nainga nibabaasa kukuheereza sente. A Kandi nikyo kinaakuteerera esimu ninkira kuteesita noona banywani bangye. Nk'oku naaba naakugambire, torareeba obugyenyi bwa byaranga bo abaana ku baamukoreire obugyenyi, kandi hati nyowe ku nkinkumanya nyowe ninza ninza ninza kusingaho abo.

Hurira mwana omu kunta milioni ibiri kumpa milioni emwe tikuziiha nkahi? Iwe zakuburira mukama wobugyenyi ninga nogya ngu obugyenyi nohimika okwo noruga okwo nenyisho nengyere nobushoki bukutukura ngu nokora obugyenyi eh baitu ahabwenki aboo konka abooro nikwo kumutaaha abooro muryaho iwe nogya ngu obugyenyi bukurofa bukozesa amaisho gaawe ago.

Ori aho iwe nk'oyebuze kwereeberera waabura nangwa kugira ku waataho akabiri? Tobanza nangwa okeejweka nangwa okeetereeza reero okaija kushwera? Omukazi nooza kumushwera noomuta nkahi? Naaza kurya ki? Mazima.
Nainga nti kucwera oine ki? Toine ki oine? Iwe noogira ngu nanka ku yaakoze obugyenyi niiwe nooza kugyenda okore obugyenyi? Nabwo nimusinga? Nituza aha tuba twega tubamariramu amasente

Ori aho ori aho wenka na n'eky'okujwaha kikuremire, kwonka ahabw'enki abantu mutakugira enshoni? Ahabw'enki abantu mutakushwara? Nobu orikureeba Uganda buzima niturya bworo nitufa obworo, kandi nyowe burisho ndiho kubagambira. Hati nkaiwe, hati oine ki nangwa ku ori noogamba aha banywani baawe okugamba itwe ori aha level ki? Ori aha level naitwe? Kwonka hati nooyenda kweteeka ngu nangwa akaakakora obugyenyi. Nangwa ku yaakoze obugyenyi nikimanyisa ngu obukore? Noza kubikora ori muka okuntwera kuba kutwere kubaraheze nanka tugire tukutwere kuturaheze ogo mukazi noza kumurisa ki. Mazima.
Titurakwata tikamukuryaho.
Agambye eki.
Mani kyokushanga nimugira mushwere abakazi mubata ogo reka tubabaryaho ahakuba timukubasa kubarebera. Ebintu bigumire tibyorobi nakakye. Nogira ngu okukora obugyenyi nowe waheza okukora obugyenyi tokwateza emitwaro nkaga okatandikaho ka business okakora. Okanyiha obutsuri nyowe, kandi ku ondihiina ningira kukwata nkuteeramu ezi ezi enyisho nzikwata nzishukamu omusheenyi nziteeramu empiibiro gwari.
My Lord, I wonder. Ebintu bigumire. Kampala Akatare Kampala Akatare. Twija n'amakuru marungi ahari iwe Omunya-Uganda orikutuura omuri Abu Dhabi, UAE. Twakureetera ebyokurya nyamurungi ebirikuruga omu nsi yaitu Uganda. Omuri ebyo harimu ebyozi, ebitookye, ebitakuri, muhogo, ebyokunywa byona, stypes zoona, za kaziire, rockboom, coca-cola, byona eby'okumanya, entangawuuzi. Ija otushangire aha duuka ryaitu erikushangwa omuri Abu Dhabi, omu Dhan Street, haihi na Russian Embassy, nainga noobaasa kututeerera namba.